Ji çapemenî û raya giştî re kedkarên hêjayên çapemeniyê û gelê qedrbilindên Kurdistanê îro di sed û yanzdemîn salvegera tevgera neteweyiya kurdî ya sêzdehê Sibata hezar û neh sed û bîst û pêncan de em li vê derê kom bûne ji bo bîranîna bi rêzdarî û spasdarî û dilovaniya pêşengên xwe yên di vê têkoşînê de jiyana xwe ji dest dane. Ji bo bîrayîna Şêx Seîd, Xalid Begê Cimrî, Yusuf Ziya Beg, Seîd Ebdulqadir û hemû têkoşerên din. Nenaskirina mafên neteweyî û civakiyên Kurdan piştî Peymana Lozanê û desteserkirina qada siyasî, rewşenbîr û rêberên xwe ya giştî û dînamîkên civakiyên Kurdan yên wê demê ber bi lêgerîna rêyeka nû ve bir. Tevgera Neteweya bîst û pêncan her çend ji dema plankirî zûtir û bê amadekariyên temamkirî dest pê kiribe jî di nava van çar ku mercan de bi pêş ket bû îfadeyek îfadeyeka dîrokiya îradeya neteweyê kurd ya parêvebirinê. Pêşî Xalid Begîr Cibrî û hevalên xwe di çardehê Nîsana bîst û pêncan de ji hêla dadgeha leşkeriya Bilîsê ve hatin darvekirin. Opaşê Şêxseyîd û hevalên xwe di bîst û neyê Hezîrana bîst û pêncan de hatin darvekirin. Vê proseyê karîgeriyeka kûr li ser bîra siyasiya kurdan hêj. Ne tenê têkçûnek leşkerî bû di heman demê de dawiya serdemekê bû. Lê dîrokê nîşan daye ku bi darbekirinan, lêgerîn û têkoşîna azadî û serxwebûn û rûmetê ji hêla neteweyan ve bi dawî nabe. Encamên wê çi bin jî tevgera neteweya bîst û pêncan di bîra neteweya miletê Kurd de wekî nîşana îradeyeke diyarker we bi cih daye. Digel derbasbûna sedsalekê jî polîtîkayên înkar û asîmîlasyonê zordariyê bi awayên cuda cuda berdewam in. Hewl dane doza neteweyî ya miletê Kurd daxin asta rêziknameyên îdarî û çandî ji bo ku vê dozê ji daxwaza wê ya bingehîna xwe rêvebirinê dûr bixin. Lê mîna her neteweyekî mafên neteweyê Kurd jî heye, mafên xwe yên neteweyî û civakî û mirovî û rewa li ser zemîna hiqûqa navneteweyî biparêzin. Mîrata dîrokiya tevgera neteweya bîst û pêncan ne tenê berpirsyariya bîranînê ye, berpirsyariya afirandina yekitî û aqilê hevpar jî li ser me ferz dike. Bi vê hişmendiyê bi armanca pêkanîna zemîneke hevpara dînamîkên siyasî yên cuda yên Wekî rewşenbîr û nivîskar û rêberên hizbî û kesayetiyên welatparêz û komên dînî, em aliyek îro li vê derê kom bûne ji bo ku platformeke neteweyî bê avakirin, girîngiya lidarxistina komxebatekê derdibin. Di sed û yanzdemîn salvegera destpêka serhildanê de em Şêx Seîd, Halid Begê Cibrî, Yusuf Zîya Beg, Doktor Fuat û hemû rêveber û beşdar û şehîdên Serhildanê û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr tînin. Amadekarên vê xebatê Platforma Ciwanên Serbixwe, PDK Bakur, Hêl Kurd, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, Partiya Welatparêzên Kurdistanê û hinek kesayetiyên serbixwe. Zor spas mala we abû.